Y bon bini un bia mas den cushina di Desiree. A mi kimen den mi cushina, despues di hopi tempo manera como a bisa, mi a primiti cu lo mi bay traha video, durando explicacion con pa mi con nos ta cushina y con ami ta traha mi recetanan. Awe mi a scoge pe prome video di e aña aki pa traha quesillo pa boso a mira con mi ta traha mi quesillo. Mira e receta aki tin diferente model di dje. Bo por usa e cu alcohol, sin alcohol, bo por cambia diferente cos, esaki ta local cu ami ta usa sin alcohol, djis pa un kesiyo pa cas, ora bo ke haci algo lei por. Ok, e ingredientenan cu mi tin awe ta entre otro e lechi condens, nos tin tres bleki lechi di condens, nos tin un bleki lechi, oh sorry, nos tin un bleki di anasa, bleki lechi, nos tin sucu, Nos tin Alice Binder ku ta maisena na hulandes, nos tin halfvolle melk, nos tin e tres sabornan, nos tin rum, nos tin amandel, nos tin e vania, un saku di suiker, vanila suiker chikito, seis webo. Esaki-nan mi ta usa pa traha un kesiyo ku ta simpel di kas. E prosedura ta fásil, mi tin un kuep di suku, sa ki ta bebida e karamèl, mi ta pone na kla, i mi tin un kuep di lechi, ku ta e lechi ku nos ta bai pone den e meskla. Tur lokual ku mi bisa awor aki, ora ku mi traha e video ku mi bai poste, lo mi type tur kos i pone nan den e description abou, pa bosnan por lesa e ingredientenan ku tin den e quesillo aki. Bon, nos ta kuminsá ku e leche kondèns. Nos ta habiele, nos ta bash'é den e kòmchi. Sòru pa bo kòmchi ta limpio naturalmente. Yu a nou ta bai kuminsá kushiná ku un kòmchi ku ta sushi. Ku un kuchara nos ta saka lo máksimo ku nos por saka for di e bleke di lechi aki. E marka lechi kondensá ta importante basta e ta gekondenseerde mèlk i no evaporated mèlk pasobra tin un un diferensha grandi. Dikon mi ta usa pineapple? E pineapple mi ta us'é e pasobra e ta duna un otro tipo di smak den e final di bo kesiyo. Mi no ta usa e pineapple la mes mi ta jis usa e sirop so ta p'esei mi ta usa un bleki.

Un cuchara di alles binder. Un cuchara di vanilla extract. Un cuchara di rum extract. Si bo no ta un hende cu ta bebe rum of alcohol bo no tin mester di usa e rum. Y un cuchara di aroma di

Oke, ora ku nos por mira ku el a wòrdu inkoperá den e lechi kondèns, nos ta bai kohe nos hand mixer, nos ta pone na e sètis di mas abou ku tin, tok nos a ban meskle. Nos ta meskle trankil, nos ta purpurá, esaki ta garantisá ku bo no ta traha blas den e. Mezcla, enton pa ora cu bo ta bay ponele den bo wea y no tin blas den dje no ta traha luchtbelletjes manera nan ta bisa na Hulandes. Tando mi ta bezig cu e mezcla mi ta bay benta e webonan un pa uno. E cantidad di webonan originalmente ta seis webo pero door cu e webonan cu ami a usa e bia aki tabata chikito mi usa shete pero e cantidad di webo ta seis webo mediano bo tin cu usa webo. Seis webu ta mitar di un dosen saku di webu. Ta importante pa bo usa. Nos ta bay pone e siguiente webu. Laga e mezcla. Mientras tanto bo por sinti e holor di e aromanan ta sali. Ta ole a mandel mas tanto si ta seita su mas sterki. Mi ta usa e proceso di baño di Maria. Bes tin ta musta pone baño di Maria after ta zit eruit. Kina lo ta bes ta sòru pa e wòrdu bon mezclá. Bo por mira i nota ku tin un par di blas pero nan no ta hopi. Sa kina lo ta problema i despues bo por lag'é pa ratu nan ta baha. Mi ta para e mèkster djis un ratu. Oops! Soms lasa esei nos para e mèkster djis un ratu. Pa mi por controla tur e lechi nan so e nos a sobo tin ki lechi con nos cu nos por pone den dje nos ta pasha. Komo de laster e un cup di lechi ku ta half whole melk. Nos ta bash'el en ta despues usa e hand mixer pa nos mixla tur huntu. Mi ta sa ki ta por bira bo, mi kier bisa mansa pero no ta mansa, mi ta bira bo. Si nos wak e palabra skibé den kòment pa mi pero hopi mi sabia. Despues ku bo a laga e meksa shete minüt, mi ta bai musa bo snan kon pa kima e suku. Oke, awor ke nos ta ban karamelisá e suku. Pa esei bo tin mester di un wea ku ta bastante fuerte, stevig, bo ta ponele den e riba e kandela pa e kuminsa kenta, nos tin nos un kup di suku aki nana plus nos tin nos un saku di suku di vanilya ya e suku di vanilya mi ta pushe huntu ku e suku bo ta mirele pero mi ta bashele huntu ku nele. Ata esaki nos a mi basha huntu den e wea. Ami no ta usa manteka pa e karamelisashon aki, pasobra mi ami mes ta kontrola e wea i mi sa kon pa mi por hasel'e un karamel. Pero tin hende ta usa manteka, tin, òf tin otro hende ta usa awa tambe, pero ami ta usa e pasobra pa ami e no ta traha. Mi no sa di bosan, si bosan ta usa el e otro, bosan por bisa mi tambe den comment. Ya. Mi ta bai pone e suku. Mi ta mira un huma lo sali. So aki ta significa, significa cu e panchi ta cayente. Mi bosan ta mira ne rante e panchi mesora cu tin ya tin un cambio caba. Ta ponendo un rato. Mi ta gusta trei e stuco rond usando mi mannan ke wea, pasobra asina mi tin mas control cu e stuco. En bes di mil djis lagele riba candela so y usa un cuchara. Boso un cuchara bo ta e ta yuda pero e cuchara ta bira peke peke anto despues bo ta ora di lava ta entera un problema. Nos ta baha e candela un tiki mas abao y mi bo mira cu e suker ta bay sta caramelizando. Djis controle. Por sosodé ku e kan, e wea ta bira kayente, dor nos ta rekomendá bo usa pala, kual mi tin, pa nos por drai e suku. Bo por mira ku e suku ta move, bo ta bai e sta karamelisando. Pa bo e holó por sali, pa bo e holó por sali un tiki straño, pero no nesesariamente pasobra e ta olé kimá e ta kimá, bo tin ku djis tene kuenta ku e koló di e suku. Boso no por mira esaki ta tur e suku, el a bira un koló skur, bunita, e tin un par di klòmpi ainda den dje, pero e klòmpinan aki ta nan tota ora desolvé ku e. Mas cayente e haya, e ta ora resolve, pero nos ta contento cu e color esaki ta e color cu e mester ta. Dus eri ami ta laga e para dje eiffeltjes pa e por desolve bida los, despues e mes a fria tambe. Ora cu e fria nos ta bay basha e lechi den e, ta yina mi no por haya nomber di e. Beslag. Beslag. P'e ta mas moli, enton beslag sti fria. Ok. So ta lag'e fria. Magina bo k'e lag'e fria. Nos ta wak basha e beslag den dje. A mi ta ponele te mitad di e weeën, ainda sobra mi sla, pero mi ta paso mi ta traha mas. Um, normalmente tin un weeën mas grandi, pero awe mi ta yete traha e chikitu djis pa mi por mustra con ehempel ta. Nos tin candela sende, un otro weeën cu ta mas grandi cu e weeën cu nos a basha e beslag den dje, nos a bay sende e candela pa esey pasobra cu candela grandi cu nos ta yete pa un otro propusito. E nos laga e awa ku tenen dje ta mete e na riba mitar, nos ta pone e wea aki riba dje i den dje. E ta para nèt nèt riba dje. Esaki ta mi dura un or i mei, ongefèr. E kandela ta pone na. Mi no ta bisa bo haltu pero no ta medium tampoco dus net tussen medium haltu depende kiko bo tin na cas cu ta gas a mi lo recomenda bo a hacer riba gas y no riba cookplat cookplat pasobra cookplat ora ke bira hopi cayendo e mes ta paga automati entonces despues ta bolbe cene bek anto bo proceso ta keda. Mas largo lo ta tara mas largo. Mi ta ta pele cu un pita fire. Y na cada binti minut mi ta bin check e awa cu tin den e wea abao. Pa e por sigui herebele bon, despues di un ora i mei nos tin e produkto final. Esaki ta lokual ku mi ta ofresé bosan awe ku ta kesio. E kesio ta traha a kortesia di mi persona, mi salario, mi mes un sèn i mi ke yama danki na e sponsosnan ku ta mi mes, di mi parti i mi mes ku mi mes. I nos kameraman ku ta hamudes, su nòmber lo wòrdu skibi abou despues, ku a yuda nos graba. Keda pendiente nos tin un otro video mas cu otro producto mas trahando un otro un reseta dimi.